Mae Belmôn, Le Manoir, Occat, Saison a'r Cyrion Rhydychen yn un o'r bwytai a gwestai fwya' adnabyddus ym Mhrydain ac os nad Ewrop erbyn hyn, a hynny'n ddiolch i'r prif gogydd Raymond Blanc a'i goginio Ffrenig. Ond i gael gegin a ysgol goginio llwyddiannus, mae angen tîm o gogyddion talentog. Heston Blumenthal, Marco Pierre White a John Burton Race. Dyna chi dri enw enwog iawn sydd wedi eu hyfforddi yma yn Le Manoir gan Raymond Blanc. Ac yng nghanol y tri yna, Michael John o Borthmadog. Mae angerdd Michael a'i gariad at goginio yn mynd yn bell yn ôl i'w blentyndod.
Rhaid i fi ddeud, adra yn tŷ Nain oedd o pryd o'n na- pan o'n i'n ifanc, t'mo' pawb, m- ochr mam a dad oedd yn y teulu reit mawr, ond amser cinio yn rha pryd o'n i off, oedd pawb yn dod at ei gilydd amser cinio at bwyd, bwyd yn dod a dynnu pawb at ei gilydd, ac o- o' 'na wbath amazing amdano fo. Nes i ddechra yn yn yn yn griciath nes i, yy restraunt yn y Poachers efo Martin a Jill. A ges i Coleg Menai yn Bangor a fan'na nath o nath o gyd ddechra. A mes i neud tua tri mlynadd o fan'na ond yy radag y rhei y rha o'n i'n ca'l mynd i ffwr' i weithio. Es i lawr yma am am trial am ddau ddiwrnod. A diwrnod gynta fi o'n i'n asystio Raymond Blanc yn yr ysgol efo efo efo efo cwrs nutrition ag yym yr ail dwrnod o'n i yn y gegin efo'r executive head chef ar y Pass. Nes i ddau ddiwrnod gesh i cynnig j- swydd yn y ddau le a nes i gymyd y swydd yn yr ysgol ar y pryd so o'n i'm yn me'wl sa cyfla fela yn dod eto yym ac fuesh inna wedyn am y dwy flynadd nesa yym ac o'dd yy oedd Raymond yn y gegin ar yr adag yna yn yn yr ysgol yn coginio bob dydd. Yndi, mae'n demanding, a wrth gwrs, dyna sut ti'n cael y gorau. Ond yr un adeg, ti'n gwybod, mae'n, mae'n ffantastig gweithio fo. Mae bob tro'n union uchel iawn, uchel iawn. Ella ti'm yn cyrraedd 'na bob tro, ond lle ti 'di cyrraedd yn uchel dal. So, dyna sut mae'n pwsio bob dim. Ac er bod Monsieur Blanc yn brysur yn ysgrifennu llyfr i gyd-fynd â chyfres deledu i ddathlu 30 mlynedd Le Manoir, mi oedd ganddo o hyd amser i godi'r ffôn. a hynny hyd yn oed pan oedd Michael a'i wraig yn yr ysbyty ar fin geni eu hefeilliaid. Ffonio fi, oedd hi, enw fo i fyny, o'n i'n meddwl, o na, dwi ddim yn mynd i gofyn rhywbeth am strawberries neu rhywbeth. Um, so, ar fi jyst ateb o, nes i fynd, hello chef, de, ac fe nath o ofyn oedd, dim byd am bwyd, ond gofyn os oedd o'n i, os oedd Kate yn iawn, os oedd bob dim yn iawn, ac os oedd yn eisiau beth. Ac nath o stopio be oedd o'n neud i ffonio i ni sut oedden ni a dyna sut fath o berson ydi o. Dio dim jyst yn cook mae o'n yym... Ma' ffrind.
Ma' ma' ffrind yndi a ma' fatha ma' fatha Iesu Grist mewn cwpla.
Os o'ch os chi'n gor'o' dewis fatha'r y person mwya enwog ti 'di ti 'di syrfio bwyd, 'di gweini bwyd ar eu cyfer, pwy sa chdi'n deud sy 'di dod yma, sy 'di ti 'di... Yym ma' hwnna'n anodd achos Yndi ma' hwnna'n anodd. Yr un sy'n sticio i fi fwy nei di 'lla chwerthin am hyn achos 'dan ni 'di ca'l lot o o gogyddion gora yn y byd yma ond yn yn y yn y gegin dwi'n cofio 'Dolig achos o'n i isio mynd adra i Bort funnily enough a- ag yym dros 'Dolig yym ag dwi'n cofio jyst cyn mynd o'n i yna noson ola A pwy oedd gynnon ni ar ar y chec ar y llyfr oedd Lady Gaga. Naci. Yna ond yym ma' 'na lot o bobol gwahanol ond t'wbo' be' 'di o'm yn neu' gwahaniath pwy 'dyn n'w achos yy diwedd dydd ti'n treat trînio pawb ry' un un peth. Sa ti'n me'wl mewn gwesty neu mewn restraunt bwyt ti dau ser y Michelin. Ie. Dyna'n dy ysbrydoli di ar gyfer y dyfodol fysa chdi'n licio ca'l bwyty dy hun a a gobeithio ca'l y seren 'na? Ia yndi yndi yn y yn y dyfodol yym rwbath mae o 'di deud t'o' ti'n mynd i ffwr' ne' ti'n gadal fama